tibwinye pana mwari panoda chete mumwe eh. pepo vanongoruramiswa nenyasha dzake chete tinongoruramiswa nenyasha dzakristu pepo nokudzikinura kuri muna kristu nekudzikinura eram sam yatatizvo yayaya yekunzi mwana akidnepwa panodiwa 2000 takabhadharirwa kare vakomana chivi chaadhamu hatichitaure kana taamuna kristu asi kana tisiri kuna kristu tiri mahedheni tinotanga kukuverengera chivi chani chaadhamu tozoya zvako izvi zvekupotsa murume izvi zverurimi izvi zveupombwe izvi haleluya ndaona vanhu vari kuti kumanje toita sei kwa mukristu hazvigonetsa mai mukadza kuita mukristu very simple eh? sumukaitone mai mukadza zvinganetsa kuita mukristu nai eh? mai mukadza zvingavanetsa kuita mukristu avo eh? hazvigonetsa very simple Chekutanga kutenderana neshoko rani raKristu, kutenda kuti Jesu akatifira pai nekuda kwezvivi zvani. Ndiani vanotenda kudaro? Eh, vanotenda kudaro sumdzai maoko. Haleluya, haleluya. Namai mukadzi havasumudzawo, handizvere? Saka hazvivanetse zvechivambai mukadzi

Nyora nyora unonyora wakamira. Number 1. Kutopasa ikoko. Kuti Jesu Kristu akafa akamuka nekuda kwezvivi zvani watopasa zvinonetsa kutendera izvozvo varume ka igomo kutenda izvozvo kutongozvitenda ritori gomo ripi haleluya kwenyaya pani kuti unozvitendere number two kugamuchira jesu eh? as a personal savior kugamuchira kuti jesu ndiye mubatsiri weupenyu hwangu ndiye andinoti ndikashaiwa penzura sezvataura vhangeri kuti vamwe school fees ndedzekumunya kaidzi ndedzekumunya wakomana apa pakaoma school fees yemwana mazino but kungonokumbira kuna kristu kristu provide hatende kunanga hatina chimuti chatoisa pasaidi kuti chimuti ichi eh? Now, uh, vanoda kuti murume eh, mukadzi wemunhu akahura murume anoburitsa banga nedemhani zviri bandi pakachikwamba anomupa ndikazwa mwamai achiti ndanzwa mfundisi nekadhara kababa kapfupi asi omukristu ari kutoya kuchechi haleluya haleluya zvibvunze paugere ipapo nekuti ndangonzwa kuti vatumba saka timbonyatsodzidzisana kuti uri mukristu here nekuti mukristu ndiye anoteera tsika neunhu waaniko hwakristu agove iye kristu kufanana naye kuti kristu akanga ari apa newe maitiro matauriro anoaniko akristu tsika neunhu dzogoedzaaniko dzakristu haleluya udza ari panext kuti uri kuiudzwa here asi sei manje kuti tive mukristu mwakutonetsekanoti ha but zvine basa here zvekuita mukristu mumwe akutonetsekana kuti zvine basa here zvekuita chi inzwa hama kudikani hatinasoziva kuti sini kana kuti chivi chakabvepi hatina clue yeorigin nekuti nhau yesini tichaitaura svondo rinouya hedu asi haina origin asi patinoziva isu tose ndepaadhamu naamiko kuti vakaita sei chivi chapinda pamunhu mwari akanga asingade kuti munhu agokirema kuti akafanana naye anga asingazvidi saka akaisa muti pakati pegarden of eden kuti anongodya chete anobva aita kunge afanana naye achinyeperwa nasatani saka bva kufunga kwangu chivi chakabva kuna lusifa lusifa harisi zita rakaipa hama dzangu kana kuti satani harisingori zita rakaipa aitove muimbiri wamwari kudenga uko vatori najesu vatori mukoma nemunin'ina asi manje chaakada ndechekufanana nani namwari haleluya paakadona Ndobva asviko kuna baba Adhamu namadzimai vedu vekutanga Ivha ndobva vanzi idyai chamakarambidzwa kuita sei chivi chabva chatanga kupinda saka kwenya ari pasai kuti uri mutadzi haisati yatombotanga kuya nechako chiya cheupombwa haisati toitaura ndambotaura eh, eh, chako chekunyepa nemakuwa hatisati tasvika kumakuwa asati asvika kuupombwe baba asati asvika kuuroi tiri kungoti chivi chete chekutanga ndichaadhamu nani ichocho chinotera ropa remunhu wese akauya after adam and eve asi kana uri wekumashure kwaadhamu and eve you are not there haleluya saka mwari akafamba nevana vaisraeri akasviko kuzosvika vakupi ijipita vatapwa vagara ko 400 years vakasumudzwa kuna mozisi hareruya ndobva vaenda pagomo resinai handizvo here pagomo resinai pai ndo yatinoti chi eh? eh, pentekoste handizvo here pasova yatambirwa mupi muijipita ah, eh, tiri tese here apa toda kungolinga old nenew kuti amwadikani pasova yakaitwa mupi muijipita eh, titesi eh, pasova inoti chi eh, pasova chi mutambo wematumba pasova wemweya ndatozviona kuti kuyi mune vangu vatorasika epasova mutambo weko eh, wepaseka haleluya eh, zvimwe zvisina chibiriso haleluya kukafa matangwe akafa nevanhu kunyange mombe kunyange vematangwe so akafa izvozvi tikasangana nazvo papasika nekuti ipapo pazuva iroro ndo pakatifira kristu kuripa mhosva dzaani yekutanga mhosva yacho ndeyani adhamu nani ora tomboita zviri simbo zvemutv vanoona tv vangani ha mamuvi vanhu vanoona kana mukarega usumudza edu maoko a ndatozviziva mwana uyu akakidinepwa uyu akatorwa handizvo here onzwa pafoni baba victor pachinzi ndinoda 2000 dollars cash ndobva ndakaudza kamwana kati kobva kabhonzi pafoni kobva kati ndeyati
matsakamira isu unoita sei Varume kana nemvura unonoitsvaga unoita sei? Mwana wangu kani na baba vedu vari kudenga vakanga vachititsvaga madikani isusu tatadza pachivi chipi chata ndokugara kati no ndoda kuendonodzikinura vanhu vapi ivava ndobva uya akagara nesu panyama akabva afa zvekuroerwa rikave gwayana haleluya rinobvisa zvivikai kamwe chete kuti ripira mhosva haleluya hatisati tasvika kune hunye upombwe ah, idzi dzekumashuga idzi hatisati tasvika timbotanga nechinhu chekutanga chaadhamu and eva takaita brizeki zvose zvakazoita kuti nevana veisraeri vadikanwa vamwari vakatadza kana kudzwa mwari wacho vakazoti ata kuda mambo vakapiwa sauro nadhavhidhi nevamwe madzimambo akaipa nevamwe tikafamba kwese kusvika mwari anyarara for 400 years mwari akati ashata kuda nyarara asi manje johani achiparidza eh? jesu achibva apinda hareruya tiri tese timota vanorava bhaibheri vanorava bhaibheri hareruya vanorava bhaibheri hareruya eh, vamwe vanoita rekutovhunduka kazviyava vari pachi dai varoverenga rese zvino tingaverenge rese bhaibheri here avo vatiri tese hareruya Tiri tese haleluya. Ngowe zvakauti tiri tese haleluya. Saka tiri kuti Jesu afa paPassover. Afa paPassover anobva amuka after three days. Haada kumuka after fifty days. After fifty days ndobva aenda pamutambo wechi. Eh? wepentekosti handizvere mutambo wepentekosti umwe chete neana mozisi pavanga va mugomo rechi resinai sinai pentekosti shwe eh, eh, pasova nekufa kwajesu shwe achienda resurrection andizve aenda chikave chibereko chekutanga kukakuwa kafu munhu anonzi jesu haleluya nevamwe akati pairoerwa jesu anzi makuwa akavhurika vakafa vakaonekwa kutoti munotoona namairoti vatopindwa amaenda haleluya haleluya amairoti kupinda shuwa kani takadiki kana kani vakadzi nevarume ka kungotsvaga pekukuenda mairoti vapinda asi pakafa jesu vakaonekwa vakafa vakaita sei kutokwazisana namai vedano mdikani muri kweni hanzi vakafa makuva vakavhurika vakamuka vakafamba vakazikana nazooneka bhaibheri asi jesu anobva aenda papendakosti aenda papendakosti manje achadzoka rini

Zvinoka pane mutambo mutatu pakuri vachadzoka hareruya ndiana anoda kusembera kuti vachadzoka rini akaenda papasika vakafa papasika mapentekosti vakaenda vachadzoka rini hande sei kristu akatidzikidura nekuti anotida nekuti anoita sei akati akomana isu tiri majentos mukaerenga matsamba apauro mamwe anokunetsai mukaerenga vaebhuru two here inotaura ichiti munhu wese ngave nerugare nemumwe handizve vakanga vari vaisraelis nevajuzi vaitaura isusu tiri majentos tiri vekuna vakorose vakadzi

Jemba. Haleluya. Tichaitaura ende asi kwatiri ndepekuti Adamu aita chinhu chake chekuramba kuteerera Mwari nokuda kwemukadzi wake Eva hanzvere takave chinhu chakapinda pamunhu akauya after Adam sezvinoita ngozi yemunhu handizive kuti inoita sei because ngozi yekwabhosha imbouraya kwarofu haleluya haleluya inongozi inoteera ropa imwe chapter chachatozoongorora uri musrei haleluya saka hameno kuti kangozi here kaya eh, eh, kana baba wedu kakazonzi namatavire ah, ndaigobvunzawo mwari wacho mubvunzo miri kuti no god nokuti uyo aive nemukana wokutaura nana mwari wacho feya feya eh, matavira kataandaemuti

hazvinei unogona kutuka mumwe kuti mhombwe iwe unokanganwa kuti unotine sini yekuberekwa kare yekungonzi waberekwa watobva watotanga nesini papi ipapo saka amhene vayae vanoreva vamwe kuti vaya vatadzi iwo achitoshimbirawo pamberi paani nekuti pauro anoti hama dzangu hatisati ndachibata nditori parisi ndiri kuita sei ndikumanga hatisati ndaita sei paakaziva kuti akufa ndipakati akomana ndapedza pangu ndine minzwa ndine chiko minzwa eh? kwewo usati wane minzwa voti waitei ana mai veki takavanzwa vachiti varimidzwa ka nokuti vaiva vachipinda neuko kwese nguva yese yekufunga kuti kunonamatwa ndekupi ndiende hani zvere mitemo nemurayiro vakasiya machira vakabvisa vakanga vane pfumo ravo rekubvunza iwayo iyayo nekombi kukwesha pfume iroro kobhi yakabva yati eh. ikaenda kugombo iri dhodhodhodho chiutsi chikuta kudai takaita tiri yavo zvekusvika kugombo vakaraswa kati zvachasvika izvo ndawana aniko kristu akauya kuzotidzikinura kubva pachivi ichocho saka ndiri kuti baba victor vanotsvaga 2000 yekuenda kunodzikinura mwanakomana wani wavo nekuti vanomuda hanzvere mwana komana uya kana adzikirurwa otaura kuti achifadha chishiti yeku unozwa sei masana ndo zvatiri kuita kakuna jesu eh, vanakomana kureva nekuti akatanga amborohwa 39 steps kajesu akamboitwa iye papaulo because ane mhosva yairehwa 40 abva mukurohwa iwee ndokuitwa zvipikiri umu ndokufa atifira iwe asi hecho wazvarwa manje uri kuti shiti yakandifira pamuchinjiro munoona nhau yerudo idzi thats why jesu akati hatisisina mumwe murayiro murayiro unomira chete mumwe chete murayiro wechi love but tinoigonera izvozvi so Mukomana nemusikana vachidanana love yacho inenge kudira inoita kupisa. Ndinoona mumwe so ah, handina yekubasa. Akarova rova rova rova so habve. Kutomuti vabasa kaiwa. Hallelujah. Amen. Dai mwana. asi regai varoorane moni izvozvi taisaya mukadzi nemurume kana vachibuda neo baba varuku vane bhaibheri chete mai varuku mwana kumusana akangogo kana bhatiri karamba handizvere avatoda kana kutaurirana nauyelavinaitasei kana pakereke pauro akazoti vakomana potai muchidyana but kurekera kuzoita sei makuwa anenge ari tii papa paso kumireso warututu vamone zviri mumunhu zvekushaiwa chii rudo asi tina kristu akatifira akatibvisa kumatsvina ose aadhamu kuti tinzi vana vani vamwari haleluya zvakafanana nesu tairambidzwa hembe nhema handizvo here ukaonekwa akapfeka chitema anzi chi mweyo tsvina zvanga zviri right because kaucha yedu yaipfekawo zvitema kwedu kwamunendoro ndokwaipfekwa machira matema nemachena handizvo here eh, saka ndonzi ndoro chena asi vazhinji matsvuku matema ko kwenyu kwave nechi nai chikaka kwenyu kwave nemachirewo erudzi ko kwenyu raingonzi rese rese kana repingi raingopinda ko kwenyu kwave nechi

vanoda anombozviziva here oti usapfeke black anoti what is it with black kara haina problem asi chaiswa mukara ndo chine chii nekuti munhu anotenda pajira iroro orokuumberwa rokuunganirwa pagore vanhu vachibika doro kuburitsa guva iroro mumba richirova sekuru pachibuda mudzimu pakamwana kakadai kachitaura saasekuru akaita eh, eh, fourth generation back asi jesu ari kuti vati manje pamudzimu panondinakidza pakanaka unonzwa achiti eo sekwedu isusu baba vangu ndaawiziri hanizvo here baba asekuru vangu ndaasimoni hanizvo here eh, asimoni baba vao ndiwo abhosha manje hanizvo here ukoko kuseri kwaabhosha hatizosiya ina handina history saka baba vangu vakafa vanonzi dzorai musha Yodoro, wiziri, chengeta vana, uchiudzo Simoni, ozoudzo bhosha, bhosha ozonosvitsa kuna musika vanhu. Haleluya. Process yacho akomana kana dai yaitravera kusvika pana bhosha padi zoti mageneration mangani. yozosvika kuna adhamu adhamu ozopira mwari vakomana was a very long thing asi satani aive nesimba aita kwenge anozvipindura kwenge zvinoshanda hareruya hareruya asi manje kwana jesu ma kwanani jesu wepachena eh? akauya wekuti ka you be free kubva padete yekuti rufu rwepano panyika rwakubata unenge uchitonzi promotion nekuti kune kwawakuenda for eternity handizvo here asi panguva takabatwa nechivi chaadhamu munhu akafa kuti fi watofa futi nekuti wakutotanga imwe nyaya isingapere yekugeda geda kwechi kwemene haleluya asi afa ari a little jesus afa ari a follower of christ afa ari mukristu haleluya ane upenyu usingaite sei mumwe akutobvunza ndingaite sei mukristu andiveri nokuti vanhu vajara kuenda masoweka vachinamata kwandamimnamata vamwe nekutsanya ndichadzisa kuti pamusoro pekutsanya nekuti kutsanya kwandinoona mumwe ndekwepfungwa dzako ndani vazhinji hachanda ndatsanya for desert uri utsanyireko haa ndikutsanya nekuti ndina promotion kubasa ipfungwa dzani saka hapana kristu ipapo jesu anotonzi waziledi nemweya waziledi in the wilderness for what for fasting iwe chakutuma kutsanya chii kana iri nhau yebasa saka basa ndo ratuma kuita sei kune devils fastika yeye kuti unongonzwa kusada kudya so ngoda nhasi hatisida kudya mochiona munhu uya uya asiri kuda kudya uya uya anenge akafuta so Musikana wese mukati kazwai vanhu vatoti nhasi zvakamuwira hanzi mhepo yehanzi haisi kuita sei pamunhu but munhu ari kuti akaita sei akatsanza aiwa tichaitaura ndingaite seiwo mukristu hama dzangu ndingaite sei mukristu e Romans 3:25 tombonzwa kuti shuwa shuwa pekudzikinurwa apa hate here kudzikinurwa hanizvo here tisati tava kuti tingaite same kristu ehe vamwe masivi vave matiri mukati 25 ya vanhu vose vane zvivi asi vanoruramiswa muna jesu kristu vanhu vose vane zvivi asi vanoruramiswa muna jesu aniko

vanongoruramiswa nenyasha dzake tinongoda nyasha dzaniko dzakristu hmm? saka takatiri makristu here hama dzavo tongofamba vanoona kuti vanga vari vamakristu dzemaoko kozvatakuta drastically lost Chechi yotogara nevanhu vasiri vaKristu here vakomana? Tinongoruramiswa nenyasha dzaniko? Nekuti tese takaita sei? Takatadza. Kwenyari pane kuti rega kudadira mumwe uchizviti uri mutsvene. Hanzi isu vekumberi. Hazvina zvekumberi. Hanzi zvekumberi tiri vatsvene. Kupi? Zvinoda Jesu izvi. Hallelujah. Hallelujah. Zvinoda aniko?

marara ndakaita ndakati ndasvika kubasa chibva ndabata taira kunga ari pamukova chibva ndatotanga kurwara
warwara sei ma
ndaita semunhu ndairwaa ndaizvaa ndaita semunhu zvine mafitsi
aita sekuda nemachi pamwe kushingaira kuya kuchechi kudai akufunga kuti pamwe zvingangondidzokera saka achiuya kumbi anizve anoti yemene uri takumana nekuti ferenando munhu akanaka pane paakaborova chechi anizveni inini ndasvika zvekurwara kwaferera ndini kwakauya kakapona zvakanakana ndobva azorovha ke kuchechi ndikazoti murume uyu aunoita sei unorwara murume wairwara yatopactenzi yahistory nekuti tina jesu anoita sei anobatika anoporesa haleluya ndasvika muchiona kenza ichiswa bhodhoro munhu gumbo ravo maani that's why ichinzi vane kensa kunyange iri inteno ichipera that's why namai noiti vaiti ndidzosera ezimbabwe izvi zvinopera izvi kuna jesu anobatika asi kuti ugosvika kuita shamwari yajesu chii chinodiwa ndobva tiri pambiri nokuti vazhinji tinokuya nekuda kwemadambudziko akasiyana siyana eh, ndani komwana ndikape example wakauya kuchechini nokuti vamwe kamunototyisa tisu mutendi ngatomakuwa otonzwa panza apa tonzi eh, vakashiya zvokutaura vanoti zvangu zvangu tete ndozvinei eh, kato zvako koaaieko pa unototyisa asi ndo zvakavinga zvipi kwenyari pane kuti vakavingeiwo yaimudikati ndosaka uchiona kuti mumwe munhu akakorehwa makuhwa anonzwa hasha haazive zvaakavinga that's why munhu akambokumburwa anobva ndindoenda machechi akawanda azive zvaakavika haleluya haleluya eh? zvanga zvakapfawa here nhai ndisumuka munhu wamwari aumureza ah, nhasi regai ndingoperera angu pane eh, eh, nhai fere zvanga zvakachipa maitere ndakati maitere itai mumwe mwana vakabvoti misodzi yayo ndikuti wayobva kuti apa dodododo Ko chii dai mudandakadzi zvanzi amuzive mufundisi eh? ini shoti vaedza kuti ndoita mwana neguva randinaro iri here inakuma noti murume aita sei uyu asi mukadzi wake akamira naye kusvika aita sei hama dzake ndazikakudziziva bamurume ndazikakuziva hama dzake ndakatotakakutodziziva nokuda idzo dzarwara ioo kana dzake aive nemukadzi wake airwara zvinopisa tsitsi pese maichema ivo Mese akarwara bvunzai mufari ndiwe nani waakaona achirwara baba Victor hawa bvunze ko madzokera nazako vakati kudii mamona achirwara murume akarwara pari pachitatu vanhu ndokupangana kuti varume gati sare pano tichinamatira murume uyu e, kusvika mangwana vamwe vakangodane rakafira muponisi mu mm. kukasara varume vatatu baba junior zwayo namazogera makaone shedzere saka vachirwara tingasingazianoda kupenga here anoda kudini anoda kujamba saka zvese tingatisingamuzichichiitingotinhu ari kurwara
wakutoashwira kuti dai varamba vachiita sei munhu manjereka yandikudze ndiye munhu anoeduka iye maakambozviona vataurirei zvangu tine murume akafa pano kufa fi nesi akadiagnosa kuti this is a dead person vakavabasa kwangu vakati afa ndikati dzokere muno pa porridge akadzokera akamona akagara achitotaura kuti kune zvadachiona kudenga zvadi zvadi kuratidza kuti anonzi manie death yokeredis anga adzoka munie tanamatawo so tida here pano eh? akatobuda chete achiti chokwadi ndanga ndafa asi ndakazomutswa nemudzimu yangu mudzimu yangu yakasimba hareruya hareruya zvichireva kuti munhu anouya kuchechi but pamwe asingazve chinangwa chekuya kupi kuchechi gara zvenyu mazini wairi tisarwa naferenani nekuti ndiye akatonibvisa ndikasumudzewo mumwe apa ndosumudzere mumwe amen

Mhosva dzaani dzahura ndingatiteni mapepa eh, Johani 14 eh, Johani 14 6 verse if not mistaken 6 verse inzwai zvinotaura iye ndiye jesu wacho ari kuti chii ya vashu akutinyaradza asati afa mani nokuti akaziva kuti ndikutofira zvivi zvenyika yose pep yes ndini nzira unotenda here kuti ndiye nzira number one nezvokwadi number two neupenyu kaitaura upenyu totaura internity after death zvino kana ari yenzira nesande unenge uripi kuchina unenge uripi kuchitatu unenge uripi nekuti ndonzira nekuti kana iri nziya ino inotofambwa ozoclaima kuti uri mukristu shuwa anokubvunza ano kuti ndozvandakafira pamuchinjikwa here izvezvi kuti anoda kurohwa mbama kuti uyu asazorohwa munonzwa ndosata munhu ngaafire dzake ngaafire dzake mbama che mbama cheche inonzi munhu ngaafire chi dzake wati moyo akade ropa rakadeuka radeukazve akaiswa hete yemunzwa but ari yemwari vakomana achiripira iwe wakanga wasungwa nasatani muutapwa unonetsa unoshungurudza kwazvo wekuti kana vafa uchapiswa nasatani satani anongoda vanhuwo vekuzopota achigumana naye kana ari kugehena uko saka akakutora iwe jesu akava akati no nemaedheni uyai uyai musanyeperwa nasatani uyu ndakusunungurai inini neropa pakadoka rufu apa pakafiwa apa kuswa pamuchinjikwa eh, kuyanikwa pamuchinjikwa kuboorwa eh, mvura ikabuda ikaporesa futi munhu nyakuboorwa ndiye akaporeswa nemvura ayo bofu rimwe ziso esoja akatendeuka ipapo ko iwe haa mheno eh, tinongoenda anongonzi jesu jesu jesu we need to have a personal life nani najesu to be a personal friend

best now kufamba naye ndopaunoti unomisa kombi so unotoona kombi yacho uchitodzipinda pinda wobvwadzwa moyo chiti kwete ndijesu upi iyeye wozopinda mune imwe unotoona ropa razara mutara rekombi iroro oti shema kana bhazi kuti nehama dzoti wakagara pasiti unongonzwa moyo kusimuka rega ndende nechekumashure bhazi retaxden anga ri pasiti rako unomona akaita chimukunyu haana kana nemusoro wacho jesu ari kutaura newe ndokuda mwanangu ndokuda ani asi iwe uri kunzwa here aleluya uri kunzwa here uri kuteererawo here unotenda here kuti ndiye nzira murume uyo wakomana eh? unozvitenda here izvo zvekuti handina chimwe mumwe akazoimba achiti handina bakatwa handina ndinoimba nani najesu ndekuti pakaita hondo ndinomira so ndina kristu kuti kana kuri kufa gakuye noti kufa kupfuma noti kana wavhamadikano kuti abrodwa to another life haleluya saka mainzwa amai vendi vachiti kana ndafa musanyanya kuchema imbai chete muchimba dzipo iyo jerusaremu amuchavani nekuti unenge wakona zvedenga asi kana uri muhedhena hakuna unofa sezvinongoita nhunzi inotwai singazivi kuti ndikuenda unofa kufa sebete handichikwanza afa afa ko pane zvakasiya taura here ah, aitotaura kuti ari kuda kuenda jobek aikaka iye achifa personal friend unenge usina personal chi friend Haleluya. Amen. Akondiramba mukadzi amakara pasi. Koma zvogara pasi ndawo. Eh? Saka chekutanga munotenda here kuti Jesu akafira zvizvani zvenyu? Chekutanga ndechaAdhamu nani naIvhi. Chechipiri ndechenyu chamaitawo nekuda kwenyu zvinonzi sins of omission kana kuti commission. Hati haya hati rere. Chivi chako handizveri for good example baba cheo cheo fernanda eh, vachinyasoziva zvavo kuti chivi chandikuita unoona achiridzira muridzo maimfutisa kuti siyo usumukai unga maimfutisa maimfutisa wacho watomira maimfutisa watomira varidzirwa nafernando nababa kuna amai handizvere votopangana kuti ngatidosangana kuloji eh, mufundisi handiti havapo voti eh. hakuna mfundisi havapo ngatichinonosangana zvinoitwa kuloji hazvitaurwe asi zvinenge zvichizikanwa nevairi vapi ivo vari vairi havambozvitauraba vanongozoti kune kusanganikwa ende vanozoti zvichanoitika

vamwe vanenge vatori neiniso meruwadzano kuti rega ndino munobvisa ruwadzano kutenge ruwadzano do do runoenda kudenga munoona kuti vanhu ka vanofunga kuti kunamata kuya kuchechi kana kuti kunamata mamwe marituals hameno ndosaka muchona kuti munhu mukamunamatira mukarega kumupa mvura kana ine tsvina tsvina ine zvindove ndove hanzwe kukutsikana so because isu vanhu vatema tajaira marituals haleluya haleluya votosangana vopedza zvavanoita kuroji vopedza kupi votouya futi pano votodana vhangeri fernando kumberi mai mufundisi kumashure amwari gandiregerewo ndine chivi changu Dhimoni racho rinongoyerekana randibata uvhangeri. Ah, ndinamatirewo zvine masimba kani kuti ribve. Ah, unotipengera. Idhimoni rako ripi? Chivi chako chekuda ichi. Mai futi soto ye. Mwari ndiye anoziva zvitaurike. Motoda muno. Jerusarema tese tigoimba tigosvetuka svika papi garaimba haleluya ndatya kuti ndikati mainhingi unobva uvere makuhwaka ndopanotaima

pamba pese mfundisi hatendwe but panhau iyi anoita sei inotoubwa nyaya yavanhu vakatotiburana panze vakarwa zandati arigadise wangu kuti kana yakurwa indoko isu vakutakura vanhu just igno notaura uri kugotsi uku just igno tinonga tichiziva kuti munhu asati aziva aniko kristu nekuti ferenando uyu sumbuya maimfundisi Kana mai mfundisi avo vanotogona kutorara murumu imwe chete pasina kana chinoitika. Brother and sister in Christ. Ah! Ndaona guchu abva ambotarisa pasi. No problem. Hadi zveri. Kana vanhu vari munani ndokunonzi kubvisa chivi che commission kana kuti omission chako iwe muridzi kuti kunyange eh? hamuna kumbonzwa kunzi mufundisi vaedzwa nevakadzi inda asikatoziva kuti ndaedzwa vakadzi vane mamenzi dzavakadze kuedzwa kune murume akazouya kwandiri pachimugoera achiti amfundisi ndakateerera vakadzi vachikurevai vachiti chimfundisi chacho chakaoma kunyange ukachichedza kumba chobva chaya nemukadzi wacho ukabva wadaiso chobva chaita kunge chakotsira ko kuiteiko kuiteiko haleluya noti kana ukada kuti ndichive gumbo iform of transport yako gumbo rako ripi nekuti takafa kuzviita muna jesu aniko kristu ukaona dress remunhu kadzi rikangonzwa so nemhepo onzwa kuti eh, batai madress batai madress unotoona atoisa maoko muhomwe ah, satana kristu hapana kristu papi tofamba takabata mhepo isusu topenga mhepo rekakufufuta aleluya saka tikuti kana takuda Kristu tinotenda kuti Kristu akatifira zvivi chivi chedu chekutanga pana Adamu ndobva atifira kuti pazvivi chedu isusu changu chandinoita ini chandobva ndati kana ndaya kwaari handichachipamhazve handingaita sei saka ferenando namai bhosha vanorara musemurumu gumbeze pamwe rimwe chete nekuti mamwe anenge asimo vachitoimba rakapera matsagu zvese vanenge rakaperawo kare iriva ndopanoti dai eh, dzanga dziri nguva dzangu dzakapera iriva wakandishuva

but ane zvimwe zvivi zvaanotaihwa mwana nadherera usaite izvi asi kana wada kubva kumurairo yesei iva nechiko nerudo zvekuti ferenando anorara namaifundisi akavaprotekta kuti vangangobatwa nevamwe varume nokuti mukadzi wamufundisi wangu hareruya nona akagada sora raizvakanaka mai andikazotaura vamati ndikamuregera mufundisi dai ndakamuregera aizofunga kuti handisi murume haleluya hausati wava muna kristu ariko 3 dzajohani 16 johani 316 ka ndiyo inofanira kuzikanwa nemunhu wese ada kuita mukristu handizveri tiri kutenda here kuti jesu ndiedzi akafa kuti zvinhu zvedu zvidesei eh, zviregererwe ka akabhadhara nemutengo unokosha wepamuchinjikwa saka hatina chiviso nekuti tinaniko kana tamuna jesu zvinhu zvese out chinosara chiko rudo chinosara chii love saka kana ukaitira ini makuhwa totoseka dai vavari kukura they are still grow, growing up ana cynthia havasati vaziva rudo muna jesu ani kana ukaona dambudziko totonamata zvine masimba kuti ripere mwari akupe nguva kuona uchiri kugumburwa nerurimi something is wrong haleluya asi pauro anonyora pamusoro perurimi anoti rurimi chairwo ka eh, eh, rwakafanana nemechisi rinopisa nematanda nematanda asi kana takuda jesu kristu rurimi its nothing kana upombwe chiwati kana kuba its nothing nekuti tinogutsikana nezvatinaa nekuti zvatinazvo tinopiwa nani nakristu

Aya ko sekuru wasiya kumba. Ko chimuti chawasiya kumba. Ko dedi wako na mama ndoti mwata ndotenda kuna dedi wako ndo kandizvara. Uko kuno dzikudza baba nani? Asi kana tanda uye kutenda pazvo totenda kuna Jesu ani? Kristu. munotenda here zvese izvi pane anotenda here pane zvese zvakataura anongozvitenda chete saka kamaa makristu kazvi ko munozorasika papi mani ne munozorasika papi pasins of omission and commission ndo panorasika munhu aiwa tichaibata svodzo rinoya tinzwisa kuti tinoikunda sei sins of chi chivi chako chinoberekana chako kana uri wekutaura ndine vamwe mai vanotaura dai ndotaura asi kana vakushinga pazvo zvavo vanobva vati ndakaregera kutaura handi anofe zvichida kuti mune element yekuregera kana uchida nhau iripo ndeyekuti unoda here kana zvekutenda kuna jesu kristu maikuenda ndeyekuti nine o'clock ndimune wacho seven o'clock baba ndingazosangana ikoko kasikaitie nditezei nekuti sande inononoka kusvika mwoyo wako unenge uchiita kutakwaira kunosangana so kuti timborumbidza kristu takawanda zvichireva kuti uri kutobva naye kumba uri kubva naye kupi kumba haleluya uri kubva naye kupi kumba uchiuya naye kuno zvino vamwe vanongobva kumba vari rito vosvika panoda kuzokirenga kuti tangai tareurura iva kuti tizonyazopinda mumweya upi wanozotangira pano uchibva pano uchibuda futi haleluya kare pasi pamukadzi tiwaungeperere maoko saka anjeja hama dzangu

Hallelujah. yazwisika tikaiwadza kawadzi eh, zvinongoda 45 minutes to an hour amba mai demunhu sekubvisa inenge isasatori inenge yakusinda izvo ngare kudzidzisa ndadzidzisa wamba mdikani ndimboudza ari pane kuti ini shoti zvatadzidzisa kuti wadzidzei nasi

pane kuti ndiwe uchanditaurira kuno kuti waudzwe Hallelujah. Wataurirwa. ataurwa agasimudze roko ataurirwa agasimudze roko ataurirwa agasimudze roko shuwa checheso yataurwa asi pandatetera aorit ah, saka besa hamuna kutaurirwa here kuti akutaura pavazhinji ko vanhu vazhetenge tane pa system ka unenge wakatochibata unenge wakuchitiza muna kristu mune rufaro muna kristu mune rudo hanzvo here hazvi kutadzi kuti wakatadza zvinengei wakauraya munhu here kuna kristu ari kugamutira sezvauri uchizonoripa uchita zvaazvimwe asi kudenga unoita sei watende here kuna kristu chivi auchaita here zvapera kana ini pasi maifundisi anosara ndiye chete fernando apona ndizvere mvangeri vati zvinokwanisikawo here ukaona usati vakuzvikwanisa do not attempt usaite usatomboita nokuti unovoita ah, asikana wamuna kristu zvino zvishoma zvipi izvozvo baba chikaka

kuva a new creature eh, unofanira kutenda muna jesu kristu sezvo paipai jesu abvunza vadzidzi vake akati ko vanhu vanombonditi ndinani eh, peter akataura akati ndimi kristu eh, mwanakomana wamwari mhm. nevhesi yamazotaura yekupedzisira kuna johani eh. kuti ani nani anotenda kuna kumwanakomana wamwari eh. Eh, ndiye mwanakomana wamwari uye kuti tive maambasadors akristu tinofanira kunge tiine ma tine madocuments kana kuti tine macharacters akafanana neajesu kristu kwete kuti tinzi tiri vana vamwari isusu tisina macharacters akafanana neajesu kristu akafira zvitadzo zvedu character yedu yajesu kristu chii There's only one character. Character ya Jesu chi baba chikaka.

mumwe akarwara ndini ndaita sei mumwe akatambura ndini ndaita sei mumwe akafara ndini ndaita sei eh, sezvikuitawo yekukudzei nhasi andizveri baba naamai vamuku vari kufara nhasi uyaisande school Sadasi munhu uya kuno nekuti panofariwo nevamwe tiso futi tiri kuita sei tazikuti uyaye family ndopaonera mwachina vamumweimwa baba warasika papi kana ukanzi wakatadza unotaa pamwe anga achida kuti haana unzwisise unyarara uyai sadasi kuri vese
pamalista zve vangoti patwo malokuzenika mapoints ma, ma ekuti zvoni tive kuva kuti uve mukristu kuti one ufanira kutenda kuna she and then two unofanira kugamuchira kuti jesu ndiye muponisi wako zviri zvozva pamapoinzi ari two ndiwo oga here anotigaidha kuva mukristu oro ewosipanira mamwe aripo anozoita kuti Ko kuti tigaiti kuti amukristu handiti here vari kutaura kristology right wanyora mangani mapoinzi atataura rega timbonzwa vako vachinyora eh, wanyora mangani kuti uve mukristu hmm? wanyora ipi uh, you have to believe that Jesus died on the cross for your sins and he also rose from the dead. Yeah, number two. Number one, hatidi
maizvona. Jesu akati iko kutenda that faith yekuti kundifiro inini pamuchinjikwa shuwa nekuda kwechivi changu chichanga chaitwa naadhamu achi nezvanguwo zvangu zviya zvatati sins of omission and commission zvanguwo zveupombwe zviya zvekuchiva nechii Ah shuwa inini Jesu inini ai ndakuda ini ndatenda kuti wakandifira number 1 number 2 um, Jesus is my savior Jesu ndiye chi ndiye mambo handisisina mumwe mambo handina kamwe kauswa kana kamuti kana kadehwe handi handi zvere kana kajira kanondichengeta mumba mangu Jesu ndiye akuita sei akundichengeta number 3
ndiye nzira yeupenyu ukatenda kwazviri watova mukristu watotanga kutoita mukristu saka hatichataura chivi nekuti chivi wa watochiziva hauchachiita kune tumwewo tuchivi tweomisheni twekunyepa kuti unongovarairwa amai chinamora uyu wokuendera wobva wanyepa ha hazvinyanyoitwa rekodheti zvakanyanya izvezvi tikati gatibvume eh, ndisingazvite mutende pamberi pamwari ndinobvuma wokunyepa aiwa tinoda chivi munhu wamwari nekuti zvivi kune two different types yechi yezvivi two different types yechi tichadzidza next week haleluya makuita kuti titidzidza ka imwe topic asati tave saka baba masavi tataura zvitatu kwete zviri andizvei kune vangu vachinyora mune pepa aiwa wedzerai munhu wamwari right